I'm learning so much today. Prifysgol Wrecsam, take one.
Cariad neu cwtch? Dwi'n meddwl mae'r cariad yn hyfryd i ddeud a uh, dwi'n meddwl um, cariad a cwtch llawer o bobl pwy sy'n ddim yn siarad Cymraeg yn deud cariad a cwtsh, I want a cwtsh o um, bye lovely, bye cariad, ie, yeah, mae ma hi'n nice iawn. Mae hoff air fi ydi hapus. Um, dwi'n meddwl mae unrhyw lefel y siaradwr neu dysgwr, mm. os ydyn nhw'n hapus, Mae pethau'n great, so yeah.
Dwi'n gweithio fel uh, cynrychydd um, cynnwys machnata yn Brifysgol Wrexham. Be ydy dy swydd bresennol? Um, tutor sgiliau iaith Gymraeg yn y Prifysgol Wrexham.
Um, dwi dod o Rexham yn wreiddiol. Um, uh, dwi wedi dysgu Cymraeg yn yr ysgol, ond ie, yeah, fy ndeulu ddim yn siarad Cymraeg, uh, felly dwi'n dysgu Cymraeg yn y, yn y swyddfa. Yeah. Uh, be ydy dy gefndir personol? Nes i symud i Gymru yn 2001, um, ddim yn siarad gair y Gymraeg. A nes i mynd i dosbarth nos fel i ddechreuwyr ac um, o'n i jyst wrth y modd yn Aberystwyth, um, pobl yn siarad Cymraeg eisiau bod rhan ohono fe um, a dwi dal yma.
Ydy y gallu i siarad Cymraeg yn fantais? Ydy, yn bendant. Dwi'n meddwl os ti'n gallu siarad Cymraeg, Mae'n dwy iaith, mae'n dwbl y cyfle i wneud gwahanol pethau. Mm -hmm. So mae'n agor drysau, mae'n um, ti'n cyrraedd mwy o bobl, fac o pobl fasa ti ddim wedi siarad gyda neu cydweithio gyda. So mae'n fantais yn bendant.
Mi es i i'r Eisteddfod yn Pwllheli lle dwi wedi siarad efo'r heddlu, efo llawer o bobl, efo'r um, bobl yn y stalls um, yn Cymraeg. A ie, yeah, dwi, dwi wedi wneud um, quiz yn Gymraeg efo'r um, Prifysgol Aberystwyth hefyd. Ie, yeah, mae roedd hi'n gret, ie. Yeah. Oh, da. Yeah, yeah. So, ro enghraifft yn defnyddio Gymraeg. Enghraifft uh, fi'n defnyddio'n Gymraeg ydy i um, ysbrydoli pobl. So dwi'n meddwl bob dydd pan dwi'n siarad gyda phobl sy'n dysgu neu gwahanol pethau, dwi eisiau dangos iddyn nhw bod yn bosib, bod ti'n dysgu, ond eto ti'n gallu defnyddio beth ti'n dysgu. Dwi'n mwynhau gweithio yn y Gymraeg oherwydd mae yna teimlad o frawdoliaeth, mae pawb gyda'i gilydd yn cefnogi ei gilydd, hmm. a mae'n Mae'n neud fi'n hapus i bod rhan o rhywbeth mwy. Pam wyt ti'n mwynhau gweithio yn y Gymraeg? A um, achos dwi'n dod, achos dwi'n dod o Gymru yn reiddiol, dwi'n dod o Wrexham yn reiddiol, uh, dwi'n meddwl uh, mae hi'n pwysig iawn i dysgu trio um, siarad yn y iaith Cymraeg. Dwi'n mwynhau uh, siarad a ymarfer efo bobl pwy sy'n siarad Cymraeg um, fel iaith, uh, iaith cyntaf. Yeah. Fy hoff idi a mi ydi Double Donk y Deer y Garreg, a mae hynny yn golygu os ti'n neud pethe bac yn gyson, mae'n gwneud gwahaniaeth. So wrth ddefnyddio Cymraeg yn y gwaith, dim ots os ti'n helo neu siamau neu diolch, mae pethe bac yn dechrau adio i fyny, a dwi'n meddwl mae hynny'n peth bwysig iawn i ni cofio.